Helo guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i Pop T, a heddi mae gen i fideo bach wahanol i chi. Nawr, fel chi'n gwybod, mae'r hydref wedi cyrraedd a mae'r geiaf ar y ffordd. Mae hwnna yn ddod â lot o newidiadau i ni o ddydd i ddydd, rai rili really da a cyffroes, ond hefyd pethau sy'n gallu cael effaith ar ein iechyd a'n iechyd meddwl. Fi'n siarad am y ffaith bod e'n gwlyb iawn adeg yma'r flwyddyn, mae fe'n oer, mae fe'n dywyll am cyfnodau hir o'r ddiwrnod. Felly, be o'n i'n meddwl wneud yn y fideo yma heddi yw roi i chi cwpl o hacks well-being, cwpl o tips i cadw chi yn iach yn ystod y cyfnod yma. Pethau rili really bach a rili really syml chi'n gallu wneud yn hawdd iawn sydd yn mynd i cael effaith mawr ar sut ych chi'n teimlo. Os chi'n meddwl fydd hwn yn ddefnyddiol i chi, plis sticiwch rownd i gwylio gweddill y fideo ac fel pob fideo arall, cofiwch i danysgrifio i pob ti, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Ding dong! A paid â phoeni, ni dal am cael bach o hwyl. Oce? OK te, tip rif un sydd gyda fi yw mynd ti allan yn ystod y goler dydd. Mae hwn yn gallu bod yn anodd yn ystod y cyfnod yma'r flwyddyn achos fel fi'n gweud mae fe'n ma fe gwlyb ac dwi e ddim yn gole am cyfnodau hir y diwrnod rili, really, dwi e? Mae'n mynd yn dywell yn gynnar. Ond ie, yeah, amseroedd fel amser cino, amser egwyl ac ar diwedd y dydd pan chi'n dod nôl o'r ysgol, wneud yn siŵr i ni'n mynd tu fas i cael uh, awyr agored. Enwedig os mae'r haul yn dod allan, newch y fwyaf ohono fe, boys, achos dwi e ddim yn digwydd yn aml. Os chi ddim yn gallu mynd allan am unrhyw reswm, y tywydd neu be fynnag, newch yn siŵr eich bod chi'n eistedd wrth ymyl y ffenest am cyfnod bach i cael bach o'r ole dydd ar eich gwyneb. Ok, tip rif 2 i fi yn syml iawn yw just i symud. Mae hyn yn cyd-fynd gyda'r pwynt diwetha o fynd i fas. Mae fe'n lot well os ti'n mynd allan i symud. Ys dim rhaid i chi, ti'n mynd am 10k marathon run. Alright? Mynd am wac, os mae'n glawio, symud yn y tŷ hefyd. Mae hwn wastad yn clirio pen fi, just neud rhyw fath o marfer corff. Hyd yn oed os fe just yn sefyll lan o'r cader pan fi'n neud gwaith a cerdded o gwmpas y tŷ a just symud o gwmpas tipyn bach i ni cael bach o stretch. Dyna ni, rhif 2, symud. Move it, mister! Ok, tip rhif 3 fi yw cerddoriaeth, a fi'n meddwl hyn mewn unrhyw fath. Mae cerddoriaeth i fi jyst yn neud i popeth teimlo'n well. Caru gwrando ar cerddoriaeth pan fi'n gweithio, neu hyd yn oed pan fi'n neud tasgau bach fel roi'r dillad i ffwrdd yn fy stafell gwely, mae hwnna jyst yn neud yr holl peth yn fwy ffyn, really. Canu i'r cerddoriaeth hefyd, jest beltwch tiwn allan bois. Byddwch Tina Turner, byddwch Tom Jones yn Wembley Stadium yn eich stafell wely. Ewch amdani. Dawnsio hefyd, sneb yn gwylio. Just cael rhyw bwgi fach. Dance like no one's looking, bebe. Ei, fi ddim yn gallu dawnsio, ond hei, mae'n neud i fi teimlo'n dda. Ac yn olaf, wrth gwrs, os chi'n gallu chwarae offeryn, pigwch e lan a chwarae fe. Mae hwnna'n neud i fi teimlo'n lot gwell a ti'n gallu ffocysu ar un tasg ac anghofio am popeth arall sy'n mynd ymlaen. Tip rhif 4, newch yn siŵr eich bod chi'n gweld pobl. Mae hwn yn ffordd dda i wneud i chi teimlo'n llai unig ac yn neud i chi teimlo'n well yn gyfan gwbl. So ni'n awgrymu actually mynd i weld pobl. Ewch draig tai i'ch gilydd, neu be fi'n licio neud i fynd am coffee date fach gyda fy ffrindiau, a fel chi'n lliwed fan hyn, ges i flat white a yna donuts arbennig na hefyd. Ho, mwah! Delicious. Tip rhif 5. Tip i gael chi'n teimlo mwy put together yn y bore. Wrth gwrs, pan chi'n codi, neud eich gwely. Mae hwnna'n syml, syml iawn, Ond mae hwnna'n neud i chi teimlo'n lot gwell ac mae popeth yn daclus ac yn drefnus sy'n neud i'ch meddwl bod yn daclus ac yn drefnus hefyd, yn fy marn i. Ond just cyn i chi mynd i'r gwely, newch yn siŵr i gosod allan popeth chi angen yn y bore. Gosod allan eich dillad ysgol, eich bag ysgol, newch yn siŵr bod hwnna wedi wneud, ac wedyn yn y bore, chi codi, mae popeth yna, ac off â chi. Tip rhif chwech yw beco. Pobi eich hoff treats. Nes i wneud hyn cwpl o dyddiau yn ôl, a ti'n be, mae fe mor uh, satisfying i pobi rhywbeth o scratch, yn neud eich hun, roi'r amser mewn iddo fe, rho bach o cerddoriaeth mlaen hefyd tra ti'n neud e, ac yna rannu nhw gyda dy ffrindiau a'ch teulu. Oce, okay, gadewch i ni trio fe. Oh, mae hwnna'n stunning. Love it. Fi off i gwylio ffilm. A'r tip rif olaf, fel nes i newydd gweud ar y fideo fyna, ewch i gwylio ffilm a cwtio lan yn y nos. Romanticise y nos weithiau. Neud eich amgylchedd yn fwy cozy. Ro'r fairy lights arno. Ro canwyll mlaen. Ewch i wneud hot chocolate. Cael loads o blancedi ar y soffa a nillai gwylio eich hoff ffilmau neu jyst chillo mas gyda llyfr. Nes i gwylio Harry Potter gyda hot chocolate. Oedd e'n lyflu. Ac wrth gwrs, cofiwch, cyn i fi gorffen y fideo yma, dwi ddim yn doctor, dwi ddim yn professional, mae hwn jyst yn tips be fi'n lico wneud a be fi'n meddwl fydd yn help i chi os chi yn stryglo, ond os chi yn stryglo gyda rhywbeth, please gofyn i mental health professional neu siarad gyda oedolyn.
Right, a dyna ni. Cofiwch i danysgrifio i pop ti, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, chi gyd yn ffantastig, you're doing great.
Wel chi tro nesaf boys, ta-da!